سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێ لە ڤیددیوەکی تر هاتنەوەلاتان لە یوتوبی سوپات باڵ خوارس تۆزێ زانیاری وردە زانیاری هێدانێ پیدایەت زۆر کەس داوای کردە چۆنیەتی دروستکردنی بۆت وەجاچ بۆتی ڕێکلام چ بۆتی میوزیک بێ با دەست پێ بکەین بدایەت ئەبێ ئەکاونتێکی لا بێم ئەگەر ئەندروید بێ یەک بۆ چاکە بێ بەڵام لە ئایفۆن ئەگە تۆزێ شارەزا بێت توانین بەڵی خۆت بۆتەکە چاکەی بەڵام من ئێستا ئەندرویدم پێەیە ئێ با دەست پێ بکەین بدایەت چینە ناو گۆگڵەوە سێڤەر دیسکۆرد سێڤەر دێبلۆپەر

لێرە بینە لای ئەمە ئیمێڵێک بۆ خۆت دانێ یانیەر بۆ توشتەکانی پێچا بکرێت یانە بێ ئەگەڵ لێبێ بۆستەمان هەو نییە بۆ توشتەکانی پێچا بکرێت و بۆ خۆت باشترە بێ ستا لێرە من ئەوەندە بۆتم هەیە ڕۆڵی بۆ زیاد دەکەم ئەم بووە چێنووسم بۆت بە هەر بۆت بێ بۆتێکی بەسییت ناوەکەی بۆت بێم لۆگوێ لێرە هەرچ لۆگوێ بێ داینەی تەواوە کێشەی نابێ من لۆگۆی سوپادی خۆم دانێم سێڤیەکی لێ دەین و لێرە ئەچیتە ناو بەشی بۆت ئەدت بۆت ئەیکەم بە بۆت یس

ئەمەیان ئەوە بوو تەواوە لێرە ڕۆڵی بۆتی ئەدەیت لێرە بە دوای گەڕێ ڕۆڵی بۆت لێرە ئەدمیستاتۆری پێوە بێ جا لێرە ئەو ناوە کۆپیەکەی بدات دوای لێرە نووسی بۆت باند بۆت ئەوەتە دومدانەوە ئەوەتە داتێ ئەسیتە ناوی لێرە جەنازم داخۆ لینکەکەی هەوە ئەوەتە هەوە هەمان جیمێڵە نای بۆتەکە ئەلێرا نووسی نێکسەکەی ئەلێرە ئەبێ لۆگۆیەکی تری بۆ دانەی ئەمە تا نێکستێک لێ دەیتەوە ئەمە ئاسانکاری پێڵێ ئەڵێ کاتێ بۆ تو دروست کرد ئەوە ناوەکەیت بۆ نووسی و ئەم شت پێڵێ ئەڵێ کۆپی تێستیکە کۆپی تێست لە لینکی سێبەر دەبلۆپەر هەمە ئەم لینکە ئێرە ئەوەی کۆپیەکەیت و ئەچیتەوە ناو بیت بۆ لێرە دەیتە دەرەوە و لینکەکە ئەلێرە دانێ کە داونە نێکستەکەی ئەمە لێروکانێ تۆزی چاوەڕێەکەین ئەڵێ ئێستا بۆتەکە ئۆنلاینە و بۆتێکی ئەمێ ئەوە ئەوێ ئەڵێ ئامادەی بیبێ بۆ سێڤەر یان دەستکاریەکی ڕۆڵ شتەکان بۆ زیادەکەی چنە ناو ڕۆڵ شتەکانی ئەمە ئێستاوە ناو بۆتەکە هیچ ئیش و کاری نییە

تا موزیکت پێدا ئەمەش مویزی ینی هەم بۆ تە ڕێکلامە هەمیش بۆتی موزیکە بۆ تا ڕۆلەکانیشی لێرە دیارە ئەڵێ بۆتی موزیک و بۆتی ڕێکلامە دوایی ئەچیتەوە ناوچی چێو ناو سیتینگەکەی سیتینگەکەی ئەشتا ئەشتاکی بۆدانەی نمونە هەر ئەشتاکە بەدڵی خۆت چیدانەی نمونە من

سێڤەر وابزان سێڤەرم قفڵە سەرە دانەیەکیان لێ بتەکەم با لەمەیان لێ بکەم بدات دوای جوونێکم و کێشم نابێ لێرەدا

سلام وە کەلام بۆتەکە ئەبیتە ژوورەوە و ئەیان بۆ نۆبت بۆت بیتە ژوورەوە و ئەوە تەنامەی بۆ نردم ئەڵێ چۆتە ژوورەوە ئەچیتە ناو ئەم سێبەرە شتاکەکەی لێ دەی ئەو ئەوە شتاکە بوو سوی هێڵە یارمەتی مەوێ

بەس ئەمەیان کۆپی ئەەکەم کلۆسەکەم ئەسمۆ ناو سێڤەرەکە سڵاو بۆ سلااو بۆ تێت ئەڵێ ستارت دەم ینی نامەکە بۆتی ئەوەکە ئیشی کرد ینی کە نامەکەیان بۆچێ ستا نامە بۆم نیشانێرێ تەواو کۆتایی پێات سێن مێسێنس ئەل میمبەر ینی بۆ هەموو میمبەرەکان ڕۆی هەرچەندە خۆشم بە تەنیا میمبەرم وەتا سلااو بۆ تێستە وەتا لێرە دیارە ئێستا لەو سێرڤەرە کە من ئەچم لە جەنابۆیسی بێدانیشم ئەشتاک مەشتاکەکانی ئێستا پێتان ئەڵێم ئەوەتا پلەی ئی e. پلەی با بڵێن ئاوات ئاوات بۆکانی ئەوە بیدار بە دوای ئەگەڕێ و ئەمە هاتە ژوورەوە هەندێک گۆرانیە دێ ساڵێکی خۆشیە ڕۆڵی پێوەدا چ ناوێکی هەبێ هەمان ناو و لۆگۆ ئێستێتە سەر و هیوادارم سوودێک ئیسیفادێکم بێوە گەیان بێ هەر شاد و بەختەوەر بن